Merħba bik, Giusy. Grazzi talli lqajt l-istedina tagħna. Kif beda l-interess tiegħek lejn il-Malti, speċjalment lejn il-qasam tat-tradizzjoni orali? Dil-mistoqsija kelli nsib tweġiba għaliha għax text kemm-il darba saqsewhilha, allura ridt ikolli tweġiba għaliha. Insomma, meta ħsibt daqsxejn, irrealizzajt illi ċ-ċavetta ta' kollox kien li jiena twilidt u trabbejt ġo raħal li fih kienu jitkellmu bid-dijalett l-aktar importanti, li l-ġenituri tiegħi u niesi u d-dinja ta' madwari u l-ġirien kienu jitkellmu bid-djalett, jiġifieri mhux persuna waħda biss imma l-komunità kollha. Issa, meta inti tidħol f'din id-dinja ta' tifel, ta' tarbija sewwa, tirrealizza bla ma toqgħod tagħti kas ħafna illi f'ċertu kundizzjonijiet nies oħra ma jitkellmux eżatt bħalek, ngħidu aħna Fejn tisma' l-ewwel forsi il-Knisja, il-Knisja jekk jitkellmu bil-Malti, l-aħbar jgħidu sa bil-Latin kienet dak fi żmieni. Imma tkun taf illi ma jitkellmux bil, eżatt bħal ommok ngħidu aħna, u mbagħad ta' tad-duttrina jew tal-iskola wkoll tkun taf jitkellmu bil-pulit dawn. Għalik ma jkun problema ta' xejn, ma, ma taħsibx fuqha l-biċċa sewwa, jiena kont naqleb bla ma ħaġa oħra. Però ehm, il-test importanti kien wasal meta inti tgħaddi mill-eżami tas-sekondarja u mill-iskola primarja tar-raħal fejn tkun trabbejt, inti tmur f'post ieħor fejn hemm ħafna tfal minn komunitajiet oħra, sewwa alavolja kienu min-naħa t'isfel ta' Malta. Imma għadni niftakar illi rrealizzajt jiena illi ħafna tfal ma kellhomx il-vokabularju li kelli jien bħala bniedem tar-raħal. Issa ma jfissirx li jiena ma nafx illi li titkellem bir-raħli kien stigma dak iż-żmien ukoll sewwa, ġifieri mhux fuq dik qed ngħidu, imma qed ngħidu li tirrealizza li dawn kważi huma inqas Maltin minnek jekk jafu inqas kliem mill dak. Barra minn hekk, inti trid tifhem ukoll dak iż-żmien, żminijiet oħra, fis-sittinijiet, sebgħinijiet, l-għalliema tal-Malti jkunu jgħidulek illi fil-Malti, fil-lingwa aħna, f'dik li hija pronunzja noqogħdu fuq tal-ibliet u f'dak li huwa vokabularju noqogħdu fuq tar-raħal, hekk kienu jgħidulek sewwa u kien ikollhom raġun għax il-letteratura Kienet kollha letteratura taf int fuq il-mogħoż u n-nagħaġ u l-ħrief u dan u x' naf, jiġifieri inti tgħid veru mela, għax inti anki s-suġġetti tiegħek missierek u ommok kienu jitkellmu fuq il-ħrief u n-nagħaġ eċċetera, jiġifieri jekk inti taf kelma ħaddieħor ma jafhiex, inti tinduna li speċjalment mela inti aħjar. Imma dan ma jfissirx ma tkunx taf titkellem bl-imgħawweġ huwa huwa problema wkoll. Imma dak iġibek konxju ta' żewġ aspetti tal-lingwa, sewwa? Issa il-biċċa kkristallizzat meta jiena kont fl-edukazzjoni terzjarja, għax hemmhekk illi eh, ta' bniedem jinnaf moħħu tajjeb, ha, jiġifieri tkun inti trid tinvolvi ruħek fil-ħajja soċjali ta' pajjiżek ukoll sewa. Allura trid tikkontribwixxi xi ħaġa. U dak iż-żmien ikolli ngħid iktar ferm iktar mill-lum, ġifieri, il-kontribuzzjoni tiegħek fis-soċjetà Maltija kienet ħafna drabi titkellem bil-Malti. Jiġifieri, tgħid li x'qed tgħid, imma hekk hekk kont inħoss jiena, sew anki l-lingwa tal-politika kienet ċara daqs il-kristall, li hija bil-Malti, Mintoff jitkellem bil-Malti, Borċoli bil-Malti, Loris Sant bil-Malti, Joe Debonogra, insomma, ġifieri tifhem, it-tajjir u x'ikol bil-Malti. Ra, mela, il-kontribuzzjoni kienet kienet bil-Malti wkoll. U ġifieri u eh, xtaqt jien li dak li kelli xi ngħid jew l-ħsibiet tiegħi n- n- niktibhom bil-Malti. Issa x'Malti huma? Malti tajjeb sewwa. Jiena kont niddejjaq meta xi ħadd kien jgħidli ngħidu aħna inti tikteb il-poeżiji, pereżempju, għax jien ma niktibx poeżiji ħafna drabi imma imma nħoss li hemm qasam sħiħ ta' ta' tagħrif li rridu nagħtu lill-Malti jekk irrid irridu li l-lingwa tissaħħaħ. Pereżempju, fil-bidu meta l-Malti ma kienx stmat, meta kien għadu fil-bidu, ġifieri xi ħadd ried joħloq il-grammatika l-ewwel. Ok, irid jiffissa anki l-ortografija, sewa? Irid joħloq letteratura, irid ikollu dizzjunarju, ok? Imma mhux hekk biss, jiġifieri, meta saru dawn fil-bidu nett, ħarġu ħafna kotba fuq it-tagħrif, sewa, jiġifieri fuq il-ġeografija ta' Malta, fuq il-klima ta' Malta, fuq l-edukazzjoni li m'għandekx tobżoq fl-art, tifhem xi ngħid, jiġifieri ħa qwieb ktieb il-qwiebel, ngħidu aħna, biex jagħti l-informazzjoni fuq l-affarijiet mediċi, eċetera. Jiġifieri dak iż-żmien ukoll kienet ovvja l-ħaġa li inti minbarra l-letteratura u l-istejjer u l-poeżiji u d-dizzjunarji u l-grammatika trid ukoll tidħol fid-dinja ta' tal-għoti tat-tagħrif u l-ġbir tat-tagħrif kienet ċara, sewa. U jiena f'dak il-qasam dħalt għax naħseb illi huwa importanti, sewa. Issa, f'dak il-qasam se niġu bżonn aħna vokabularju illi mhux dejjem qiegħed fil-poeżija, ngħidu aħna, sewa. U kont inħoss ċertu nuqqas illi xi kultant infittxu l-kelma u ma nsibuhiex, sewa. Għalhekk jien kelli l-interess illi immur u nfittixha qalb in-nies. Għaliex? Għaliex qalb in-nies, ngħidu aħna? Aħna, aħna nafu li fil-bidu ħafna kbarat Maltin kienu kontra li l-Malti jerfa' rasu, sewwa? Ħafna drabi l-avukati u n-nies tal-iskola jeħlu li kienu bdew, sewwa? In-nies komuni ma kellhomx opinjoni, il-Malti kienu, kienu jużaw, sewwa? Issa, meta però il-Malti rebaħ f'ċertu sens, jiġifieri u beda jingħata l-importanza, kienu anki n-nies tal-iskola li ħarġu u jtuh is-sapport, sewwa. Imma dawn in-nies tal-iskola li pereżempju ġabru d-dizzjunarji, sewwa, xorta kellhom imorru u jistaqsu lin-nies komuni fuq il-vokabularju, pereżempju d-dizzjunarju ta' Aquilina, waħda mis-sorsi li għandu hi li jgħidlek il-kelma ġiet mingħand VG, u VG hija tfittixha tfisser Victor Galea, li kien Għawdxi, li għadu ħaj, jidhirli, s'issa insomma, li Aquilina kien jiddependi ħafna fuqu, li jiġborlu l-informazzjoni mant mant in-nies kollha, jgħidlu di għandek, il-kelma di għandek hekk tfisser, hekk jgħidu hekk t'hemmhekk ukoll ġifieri. U ħafna mill mis ħafna mis-sorsi, forsi mhux mija fil-mija, imma ħafna mis-sorsi ssib li huma minn Victor Galea. Għaliex għax mar ifittex il-kliem. Sewwa, issa mela anki Il-Professur Aquilina kellu bżonn imur u jfittex l-għajnuna tal-bniedem komuni biex ġabar id-dizzjonarju. Issa mhux id-dizzjonarju biss, imma biex inti tagħti t-tagħrif fuq ħafna suġġetti li mhuwiex letterali, trid il-vokabularju. Sew? Allura, jien peress li x-xogħol l-iktar viżibbli pubbliku tiegħi huwa l-kotba qiegħda fil-ponta ta' lsieni, sew? Dak il-kotba hekk kienu, hekk kien l-intenzjoni tagħhom, imma Niddejjaq meta xi ħadd jgħid jgħidli li qed niġbor it-tagħlif ta' snajja' antiki, qodma, għax mhux dak dak il-ħsieb kien, jiġifieri jekk jekk jiena ġbart it-tagħlif fuq ix-xogħol tal-fuħħar, per eżempju, mhux biex noqogħdu ngħidu li n-nanna kienet taqli l-bajd fit-tigan, sewwa, Imma biex l-arkeologu, ngħidu aħna, ikun jaf id-differenza bejn borma, annata, dorga, żir, sewwa, u mhux kollox ġarra, għax dik biss jaf, sewwa. U jekk pereżempju niġu nitkellmu fuq it-tempji Neolitiċi, kif se ngħidu li dawk inbnew bis-sistema tal-core billing, pereżempju? U mbagħad jgħidlek core billing x'inhi? Meta aħna għandna l-kileb bħala parti mill-maġġorità tagħna u nistgħu ngħidu bit-tiklib, jekk il-kelma mhux qiegħda hemm noħolquha għax aħna bżonnha mhux mhux niġu fi stat fejn nitkellmu fuq it-tempji neolidiċi jiġifieri mhux fuq fuq il l-astronomija daw jew kellha fuq l-atomic science sew ma jiġifieri fuq l-arkitettura ta' Malta u niġu fi stat fejn fejn ngħidu li m'għandniex kelma bil-Malti għal core billing mhux sewwa mhux jiġifieri l-lingwa tbati u għandna ma ma nifhimx ma jkollniex għandna jekk jekk irridu li jkollna allura dak huwa il Ix-xewqa tiegħi, dak li imbuttani sewwa, jiġifieri s-sens li dax-xogħol huwa importanti. Hu importanti għalhekk, għaliex in-nies komuni jtuk tagħrif li ma tistax iġġibu inti mill-kitba akkademika. Ħa ngħidlek, ħa nieħdu eżempju ieħor, pereżempju. Ngħidu aħna n-nies tal-faħam Ix-xogħol tal-faħam mhuwiex xogħol minn żmien żemżem, mhux hekk, fi żmien l-Ingliżi u fi żmien l-istin ġdid, jiġifieri. Imma kienu jindaħlu għalih ħafna nies komuni, ħafna minnhom miż-Żejtun, sewwa, mhux biss minn fuq. Issa dawn huma bejniethom inħolqu ħolqu l-ismijiet tal-karigi tan-nies, jibqa' ċert illi mhux mhux l-awtoritajiet ħolquhom dawn, imma ġifieri dawk kienu jafu jgħidlek inti x'inti, jgħidlek jiena wittej, Wittej għax iwitti fl-istiva. Jiena mellej għax jimli, jimla, il-bramen, sewwa, eċċetera. Jiena reffiegħ, pereżempju, għax jerfed. U ħolquhom dawn kollha. Kieku llum ngħidu aħna, ibqa' ċert li uffiċjalment biex noħolqu l-kelma wittej u mellej ma nsibuhiex. Kien hemm anki f'dil-kwistjonijiet ngħidu aħna li xi ħadd Xi nies m'għoġbithomx il-kelma reffiegħa għax dawk reffiegħa tal-vari huma. Allura qalu dawk ġarriera għax iġorru. Ma l-punt qed nipprova ngħidlek huwa li bl-aktar mod naturali in-nies komuni, ibqa' ċert mhux in-nies uffiċjali, ħolqu l-kliem fejn ħaddieħor kieku ma kienx ikun kapaċi joħolqu. Ħa ntik eżempju ieħor għax huwa importanti. Ngħidu aħna jien kemm tgħidx kemm ngħid li aħna fortunati li għandna kelma għall-għassa tal-pulizija. Għax imma dik għax ħolquha n-nies, sewwa, għaliex kieku llum kien konna ngħidu stazzjon tal-pulizija minflok police station. U ħadd ma kien jgħid stazzjon tal-pulizija ma kien jgħid police station. Imma qabel ma daħlet police station għax in-nies u l-ħaġa kienet hemm fi żmien meta l-Maltin jitkellmu bil-Malti biss, qalu li hemm l-għassa hemmhekk le, hemm l-għassa tal-pulizija. Il-Pulizija qiegħed jgħasses. Jiġifieri veru wkoll li x'aktarx jien mhux il-Pulizija kien li beda jgħasses, imma minn dejjem kien hemm l-għassa r-raħal sewwa tad-Dejma, pereżempju, wkoll kien hemm l-għassa. Imma xorta fortunati li għandna l-għassa. Kelma bħal għassa minflok hija stazzjon tal-Pulizija. In-nies komuni tawhielna din. Ngħidu aħna meta n-nies komuni raw il-power station li bnew l-Ingliżi, dik mhux ġdida, power station, L-ewwel waħda. Qalu ara, il-magna tad-dawl. U mbagħad bnew oħra u qalu l-magna tal-ħalib. Sew, dawn ibqa' ċert. Ma nafx jekk tħossiex inti illi kieku l-verżjoni uffiċjali tal-lingwa kienet issibha diffiċli biex toħloqhom. Kienet stazzjon tal- tal-enerġija u ma ma kien ħadd ma jgħidha, ġifieri dawn qalu magna tal-ħalib u n-nies illum għadhom jgħidu noqgħod ħdejja l-bagna tal-ħalib. Iva. Qed qed tispiċċa wkoll din imma insomma ġifieri l-punt hu li n-nies ħolqu ehm, il- il- terminoloġija filwaqt li l-bravi jeħlu fuq din. Għalhekk huwa importanti illi immorru lura lejn in-nies u nippruvaw nieħdu dak it-tagħrif li nsejħulu tradizzjoni orali bħala dak it-tagħrif li qiegħed hemm imma mhux miktub għax huwa bil-fomm biss, sewwa mhux miktub għaliex qiegħed f'idejn nies li mhumiex litterati ħafna, ma jiktbux, għalhekk huwa mhux miktub. Imma xorta għandhom xi ħaġa xi jgħidu. Issa importanti nħoss jiena li dak li għandhom xi jgħidu mhuwiex biss stejjer Sewwa, u ħrejjef, u leġendi, u hu dak ukoll. Sewwa, imma mhux biss, huwa tagħrif in ġenerali. Allura fir-riċerka kollha tiegħi jiena ma ħaristx ngħidu aħna biex nara x'kien il-kliem tal-iskarpan, pereżempju, nista' nagħmilha fil-kuntest folkloristiku, imma l-iskarpan kif kien jaħdem issa issa dik id-dinja spiċċat. Filwaqt li dak li kien jagħmel il-fuħħar veru spiċċa, imma għadna nbagħbsu aħna fl-arkeoloġija, mhux hekk? Mhux hekk biss, illi anki fi żmieni, il-pottery kien wieħed mis-suġġetti tal-iskejjel fl-iskola. Issa l-għalliema irmew it-terminoloġija kollha ta' xogħol bil-Malti u kienu jitkellmu fuq pottery, fuq firing, sewa tiffajerja, mm. tibbejkja, tirropja u rope u x'naf jien, insomma, ġifieri issa jekk tgħidli ħażin għalik, issa mhux hekk timxi l-lingwa, imma allura ħażin għalija, għax imma jekk inti taf tintuwixxi li l-lingwa tmur lura jekk titlef il-possibilità li kemm li titlef it-terminoloġija l-antika u m'għandhiex il-mekkaniżmu fiha nfisha biex toħloq il-ġdida, sewwa. Għax illum aħna, pereżempju, Ħa ntik sena oħra illi tawha isem in-nies komuni u kieku ma kienx ikollha isem. It-tellar illi jtella' d-daqqiet. Sewwa, issa jekk inti tfittixha f'dizzjonarju dik il-kelma, id-dizzjonarju jiġi jidderiġik bħala nisel tal-kelma, etimoloġija, lejn il-kelma ittella', għax itella', sewwa. Imma jekk jekk itella', allura mhux tellar proprju imma tellieħ, Sewwa kieku. Imma peress li dik għamluha n-nies komuni u qabbluha ma' tapezzar u bord nar u kkarrozzar u kuċċi u x'af jien. Għamluha tellar. U, u, ġifieri ħadet u u qabdet filwaqt li kieku xi ħadd illi ma kienx mid-dinja komuni tan-nies komuni jibqa' ċert illi ma kienx joħloq il-kelma tellar kieku għax kien jaħseb li hi tellieħ. Tellieħ kien iħossha kerha u tifhem x'qed ngħid? Ġifieri it-tradizzjoni orali għandha x'tgħallimna lilna u għandha x'tgħallimna lingwistikament ukoll, mhux biss għax għandha ħafna stejjer u ħrejjef tan-nanna li għadna ma nafuhomx, imma għax għandha tagħrif bżonnjuż. So, ngħidu aħna, jekk waħda mill-aqwa suġġetti hija l-biedja, pereżempju. Inti ma tafx tgħidlu iva bdej fuq il-biedja u mgħassqa, għax illum issa l-istudji ambjentali saru importantissimi, sewwa mhux għalina imma anke għat-tagħlim tat-tfal, sewwa. Issa jekk aħna niġu fi stat illi m'għandniex kelma għal wilġa, bur, miġra tal-ilma jew kellha dawn nitilfuhom, imma meta rriduhom, sewwa, ngħidu aħna x'inhu run-off water, pereżempju, dak huwa l-ilma tax-xaba, L-ilma ta' meta r-raba' jixba' mill-ilma u jneħħih, sewwa. Ġifieri, il-punt hu li anki fl-aktar suġġetti bażiċi, il-biedja issa jew il-ġeografija, għandna bżonn il-kliem illi l-bieraħ armejnieh. Sewwa? Għandna bżonn nerġgħu nġibuh lura għax inkella l-Malti Se nibqgħu kull darba xi ħadd isaqsina di kif tgħidha bil-Malti? U ngħidulu ma nafx x'hekk tfisser. Jekk ma nġibux il-kliem li armejna lbieraħ. Sewwa? Ħa ntik eżempju ieħor ta' għax jien qed nipprova nfiehem il-validità tagħha din, sewwa? Jiġifieri l-bżonn lingwistiku. Mhux nikkonvinċu lin-nies illi huwa importanti għax għandna storja, għandna ħrafa jew taqbila li għadna ma smajniex. Dik ukoll, imma iktar minn hekk. Sewwa? Ngħidu aħna Inti jirriżulta minn kitba qadima bil-Malti li qabel il-bidwi Malti kien jiddistingwi bejn proċessi tan-natura li llum aħna tlifna tlifniehom. Per eżempju, jekk jiena ngħidlek is-siġra tiżgħar, jien għandi nifhem li inti u n-nies li jħobbu l-Malti u anki n-nies komuni jistgħu jaslu f'moħħhom li toħroġ iż-żgħar. jiġifieri, u ż-żgħar x'inhuma? Issa jekk ngħidlek li s-siġra traħħas, imma n-nies ma jifhmukx illum ħafna drabi sewwa, imma kienet komuni qabel. Il-verità hi li traħħas jiġifieri toħroġ weraq ġdid u tiżgħar toħroġ il-blossoms, il-ward li jagħmel il-frott, li mhux istess ħaġa, u li issa jekk irridu nitkellmu fuq dak il-qasam bis-sens, irridu nkunu nafuha għax l-Ingliż jafha. Allura aħna biex biex nitkellmu bis-sens fuq irid ikollna kelma wkoll. Issa jekk toqgħod tgħidli blossom u x'naf jien u leaves, leavesijiet, imma jekk hu taf li mela traħħas toħroġ ir-raħs li huwa leaf bud. li joħroġ il-werqa. Iż-żgħara hija dik li toħroġ il-frotta, issir frotta, sewa, filwaqt li l-inwara, l-inwar, huma l-fjuri li ma jsirux frott imma jservu biex l-insetti jdakkru minnhom lill-warda mara, sewa, mela iż-żgħara hija l-warda mara li ssir frotta, imma trid tiddakkar mill-inwara li hija fjura raġel. Rrid ngħid huwa da, li anki fil-kuntest tal-biedja, pereżempju, ma jistax illum in-nies jgħidulek u hija mhux hemm l-imgħasqa u ħamrija biedja, għax is-suġġett huwa importantissimu issa għalina llum. Sewwa, għax illum l-ambjent sar importanti, mela importanti li jitkellmu tajjeb fuqu, biex jitkellmu tajjeb fuqu rrid ikollna terminoloġija, it-terminoloġija ħafna drabi n-nies komuni u n-nies tal-iskola rmewha Sewwa, kienet għand in-nies komuni u din nistgħu inġibuha biss mit-tradizzjoni orali.
Kif irnexxielek tiġbor dan il-materjal kollu?
Meta kont ħriġt l-ewwel ktieb Qiegħda fil-Ponta ta' Lsini, l-ewwel wieħed, kienu saqsewni dik il-mistoqsija, għal ilek xejn u rrit nipprova naħseb jiena kemm kien ili. U kont kont ikkalkulajt, għax issa insejt, imma naf li dak iż-żmien ikkalkulajt li kont bdejt il-bidu tal-proċess bin-noti u x'afin xi ħames snin qabel. Jiġifieri sewwa jiena nista' nikkalkula li biex ħriġt l-ewwel ktieb hemmhekk fih minn inqas ħames snin xogħol. Sewwa. Imma l-proċess huwa kontinwu, sewwa, jiġifieri kieku ma semmejtlekx dawk il-ħsibijiet li jgħaddu minn rasek ta' tifel bejn id-djalett u mhux djalett u n-nies l-iskola sekondarja u x'naf jien. Jiġifieri dan kollox jiġi jiġi ħaġa wara wara l-oħra. U mbagħad li trid tagħmel però hu dan, għax dan hu punt punt li li nsemmuh. b'xorti ħażina peress li t-tradizzjoni orali, jiġifieri dik li mhix miktuba, qiegħda għand nies li mhumiex litterati ħafna. Wieħed ikollu jgħid li qiegħda jiġifieri fis-saffi baxxi tas-soċjetà sewwa, għaliex is-soċjetà Maltija bħal soċjetajiet oħra tat ċans liċ-ċittadini tagħha u dawk li li kienu tajbin ħadu ċ-ċans u issa dawn jiktbu u jagħmlu sewwa imma b'xorti ħażina jkunu telqu minn dinja oħra li abbandunawha bħala d-dinja l-antika u l-qadima. Allura in-nies li għadhom jipprattikaw id-dinja orali huma ta' inqas validità akkademika, mm. speċi minn l-akademika, sewa, allura inti trid hemm bżonn ix-xogħol tal-akademiku biex jirranġa t-tarif. Mm. Jiġifieri jekk jiena qed titkellem fuq il-folklor, pereżempju, u nintervista xi ħadd u jgħidli xi taqbila antika u xi taħnina, jiena ma nistax nivvinta, rrid niżel dik it-taħnina, hekk qalitieli, jekk inkun naf dik it-taħnina hija tgerfixa Imma, ta' taħnina oħra, għand, irrid ngħid, hux hekk, jiġifieri jekk pereżempju xi ħadd jgħid, Iż-żunżan idur idur u meta jgħaddi minn ġol mina jagħmel żinn, żinn, żinn, pereżempju, jiena nkun naf illi mhux iż-żunżan jgħaddi minn ġol mina, imma t-tramm kien jgħaddi minn ġol mina, pereżempju, allura f'dak il-każ jiena nħoss li huwa responsabilità tiegħi illi rrid nirranġa ftit, jiġifieri, u ma jiġi ħadd jgħidli qed tivvinta jew tħawwad, sewwa, jiġifieri jekk jiena nintervista lil xi ħadd illi qed ikellimni fuq l-insiġ, u din hija xi ħadd imdaħħal fi żmieni li issa l-insiġ spiċċa taf qed jgħidilna l-affarijiet antiki. Jiena jekk jien ma naf xejn fuq l-insiġ, ikolli naċċetta kulma jgħid, sewwa, jew kulma tgħid, ħafna drabi tkun tkun mara. Imma jekk jien naf fuq l-insiġ, inkun nista' ngħid isma' hawnhekk Naħseb li qed jirreferi għal dan l-aspett u mhux l-ieħor. Sewwa, jien illum naqra tagħrif, ngħidu għala sewwa, li jkun ikkwotat kemm bħalma minn nies li tkellmu fuq radijiet jew insomma eċċetera. U jiena naf li hemm daqsxejn ta' informazzjoni ħażina ngħidu aħna għax dak it-tagħrif li qed jingħad huwa validu ħafna imma fuq aspett ieħor tas-sena mhux dak. Sewwa, issa biex tagħmel hekk inti trid tkun tifhem daqsxejn. Jiġifieri jekk qed insemmu fuq l-insiġ, jien irrid ikun nifhem tikka fl-insiġ, sewwa, biex inkun naf dawn l-affarijiet. Issa nifhem fl-insiġ mhux semmu nitgħallem l-inseġ, imma biex billi naqra, sewwa, it-tagħrif li ġie mitbugħ, li qiegħed hemm. Biex jiena mbagħad nirranġa, għax dak it-tagħrif ħafna drabi mhux Malti, fil-biċċa l-kbira mhux bil-Malti, mela irrid nirranġa bit-tagħrif li jtuni n-nies illi jafu t-terminoloġija, irrid nirranġah jiena biex isir preżentabbli u jagħmel sens sewwa għad-dinja tal-lum. Fuq din m'għandi l-ebda apoloġija u ma jiġi ħadd jgħidli li qed nivvinta l-affarijiet, jiġifieri jiena rrid Jekk xi ħadd jgħidli, pereżempju, għax aħna dik ngħidulu hekk, u l-ieħor jgħidli imma aħna ngħidulu hekk. Jiena, f'dak il-każ, ma nistax noqgħod ngħid, imma hemm ħaż-Żebbuġ jgħidulhom hekk u ż-Żejtun jgħidulu hekk. Irrid nara l-etimoloġija, in-nisel tal-kelma, li mhu. U l-kliem ma waqax mis-sema, għandu etimoloġija, sewa ġie minn xi mkien. U dik it-tifsira li toqrob iktar lejn l-etimoloġija, nimbotta lilha. Dik hija. il-veru sens tal-kelma, sewwa. Jiġifieri, jekk jien naf jekk xi ħadd jgħid xugaman, pereżempju, imma jaqbeż xi ħadd u jgħidli ma jien ngħid xumagan. Jiena jekk inħoss li m'għandx nimbuttaw xumagan, imma jekk ngħid ma ħażin jekk tgħid hekk, xugaman trid tgħid. Issa l-istess, jiġifieri dak forsi eżempju eżempju ċuċesk, imma inti fuq it-tifsira, it-tifsira issa, tal-kliem, sewwa jekk it-tifsira tħawdet fiż-żmien, inti qed tagħmel ġid il-lingwa fil-fehma tiegħi billi timbotta t-tifsira t-tajba, sewwa, u tgħid fejn l-oħra mhix tajba. Jiġifieri, li qed nipprova ngħid jien huwa dan, illi l-Malti minbarra l-kitba tal-poeżiji, tad-dizzjonarji eċċetera, kellu bżonn, għandu bżonn l-għajnuna ta' nies esperti li jifhmu fil-lingwa biex ituh il-vokabularju li għandu bżonn u jirranġawh. Imma sewwa, ġifieri jagħmluh użabbli tajjeb għaż-żmien tal-lum. Għaliex l-Ingliż għandu t-terminoloġija kollha? Għax l-Ingilterra kien hemm ir-rivoluzzjoni industrijali. Ħafna snajja' ġodda saru l-Ingilterra jew fil-Gran Brittanja, sewwa? U allura il-kittieba kellhom jirrazzjonalizzaw it-tagħrif il-ġdid ħalli jgħadduh għall-ħaddiema tagħhom biex fil-fabbriki jaħdmu, sewwa? Allura taw struttura. Dawk il ħafna terminoloġija li hemm fil fit-teknoloġija li moderna jew ġdida, dik ibqa' ċerti li ma ma ma nstabitx fl-għalqa, ingħatat minn espert, minn nies li jifhmu, li tawha lis-suġġett, sewwa? Jiġifieri u t-terminoloġija tista' tinħoloq. Kieku xi ħadd ma ma qalx mouse u u window, sewwa, il-kompjuter fejn ikun? Jiġifieri ħadd ma ma riedx iħewweġ in-nies li qalu li Maus għax inventaw Maus, allura qed tivvintaw Ed Gershwin, hekk ivvintawha dik hija bżonjuża, tajba l-kelma u ħadet u u għenet biex is-suġġett imur 'il fuq. Mela ġifieri l-Malti għandu bżonn l-għajnuna lingwistika f'dal-kuntest. U ħafna għajnuna peress li l-Maltin klieb tagħna nfusna u rmejna ħafna vokabularju, trid tinġabar mit-tradizzjoni orali għaliex in-nies puliti ta' klassijiet ta' fuq kienu għamlu minn kollox biex barrewha. Sew minnhom. Ħa ntik eżempju ieħor ngħidu aħna ta' x'ġara. Billi l-Malti baqa' mitkellem biss minn nies komuni ħafna f'ċertu żminijiet, allura is-sens poetiku jew aktar intellettwali tal-lingwa ħafna drabi intilef għaliex ħaddieħor daħħal kelma barranija minfloku. Ħantik eżempju, ngħidu aħna jekk jekk inti tistaqsini xi ħaġa ħaġa moħġaġa, pereżempju, u jiena naqtagħha, naqtagħha, għaliex inkun qed għidha? Biex inkun qed għidha b'imqas? Le, mhux. Il-verità hi li dik ġejja għax jiena kont dari kien ikun il-qadi illi jaqda s-sentenza, għalhekk aħna ngħidu aħna qatgħuhielu għall-mewt, sewwa, għax il-qadi kien jaqda, Jaqda jiġifieri jagħti l-ġudizzju tiegħu. Jiġġudika, jiġifieri. Tant hu hekk li l-poeżija ta' Caxaru tibda b'xidew il-qada, ja ġirieni. Il-qada huwa l-ġudizzju u jaqda jiġifieri jiġġudika. Sewwa? Issa, mela dik il-kelma qedem fil-Malti aħna minniha jaqta' u tnejn min-nies jiġġieldu jgħidulhom aqtgħuha. Sewwa? Ġifieri dan kollox għandu x'jaqsam minn jaqtgħuha, ġifieri jiġġudikawha, l-biċċa hekk tfisser. ngħidu aħna meta ngħidu għar u każa, pereżempju. Sewwa? L-għar jgħajjar. L-għar jgħajjar, sewwa? U l-għajb jgħajjeb. Jiġifieri meta ngħajbek jien propju għallum saret tfisser noħroġ ilsieni barra, tfisser ma ngħajbek jiġifieri li jiena qiegħed nesponi l-għajb tiegħek, jiġifieri jekk inti pereżempju zoppa, ngħidu aħna jiena inzappa bħalek, biex nuri li inti zoppa, dak inkun hemmhekk inkun qed ngħajbek, qed noħroġlok l-agħar. Issa ngħajjar, meta ngħajjar jien, qed noħroġlok l-agħar, għalhekk jgħidu t-tfal jikxfu l-għawwar, sewwa? Mela u meta nitkaża inkun qed niskandalizza ruħi, mela l-każa hija skandlu. U l-għajb hija vergonja Sewa? Li dawn issa għajb saret ma tfisser xejn, tista' tgħid. La ngħajjar ma nafux minn fejn ġejja. U ħaditha l-postha l-kelma Taljana. Ħafna drabi, sewa? Ngħidu aħna meta ngħidu dak x'inhu donnu ma nafx xiex. Minn fejn iġi d-donn? Għax id-donn di donnu, sewa? Hemm verb li tifih aħna, id-donn tfisser tintjuwixxi bil-Malti. Jiġifieri inti ma tafx, imma jien qed indonn illi hu hekk. Sewwa ngħidu aħna, meta kont nitgħallem l-Għarbi fil-bidu konna nitgħallmuh mill-kotba tat-tfal. U darba fid-dar ta' Ahmed u Zeynep, għax dak huma t-Tom and Dan ta' ċertu kotba, insomma, daħal għasfur fid-dar. U t-tfal qalu ara dal-għasfur. U ommu, da ta' minn fejn ġie? U ommu qalet jiena indonn illi hu tal-ġirien. X'hekk? Ma tafx, imma qed indonn. Mela id-donn tfisser tintwixxi. Sewwa? Imma m'għandniex kelbes għal tintiwixxi, sewwa, u d-don ngħiduha donnu ma nafx x'inhu, u ma nafux ma ġifieri intilfet dik il-possibbiltà li aħna nimxu fuq dik id-direzzjoni sofistikata ntilfet għax qbadna l-kelma barranija. Sewwa, pereżempju, tarbija tibki u tixher. Illum tixher saret tfisser twerżaq. Min jafa sewwa. Imma tixher tfisser to proclaim propja, Sewwa. Jiġifieri, ħa ntik eżempju, ngħidu aħna, nagħtu każ ikun dari kien hemm Katarin qed tirgħa n-nagħaġ lejn Dellimara, pereżempju, u u tara l-baħar u tara l-furbani deħlin. U din tidħol tiġri r-raħal. Tixgħer illi daħlu t-Torok jew deħlin it-Torok. Tixgħer x'jiġifieri? Tixgħer jiġifieri qed tgħajjel twerzaq veru. Sewwa, imma qed tagħti t-tagħrif Le, jiġifieri bl-Għarbi mixħur tfisser famuż, famous, sew? Mixħur għax huwa magħruf, jiġifieri sew? Issa meta jinnixher, inkun qed ngħajjat, all right, imma għax qed nipproklama nwassal messaġġ, hekk proprja di n-nisel tal-kelma, imma ntilfet dik, sewwa? Li qed nipprova ngħid hu li billi n-nies sofistikati f'Malta ħaddnu l-lingwa barranija, il-kliem Malti li kellu tifsir sofistikat Intrifes u intefa' mas-saqajn. U daħlet il-kelma barranija. U mbagħad allura xi ħadd jista' jiġi jgħidlek, Jekk għax bil-Malti ma tista' titkellem xejn fuq il-mogħoż u n-nagħaġ, imma ma tista' titkellem xejn għaliex neżżgħuh minn kollox. Sewwa. Fih kien hemm il-mekkaniżmu kollu mhux biss bħala vokabularju imma kif noħolqu l-kliem ukoll. Ngħidu aħna darba In-nanti, in-nanna ġiet id-dar għand missieri. U kemm missieri u kemm in-nanna kellhom x'jaqsmu ma' r-raba', sewwa kienu jgħożżu. U nanti riedet tfisser lil missieri illi meta x-xitla, ċertu xitla, issib ruħha fit-tali ċirkustanza, din ikollha t-tendenza li titla' 'l fuq hekk u ma tagħmilx friegħi Issa jiena biex ngħidlek da kollu sewwa rrid noqgħod ngħidlek titla' 'l fuq u ma tagħmilx friegħ imma n-nanna qaltlu l-missieri qaltlu għax meta jiġri hekk ix-xitla tisserdek u ma tferreħx. Tisserdak tagħmel bħas-serduq titla' 'l fuq sewwa jogħli hekk u ma tferraħx ma tagħmilx friegħ sewwa. Imma ara x'ekonomija ta' kliem sewwa ġifieri u missieru x'qed jgħidilha eh fehmx x'ried jgħid jiġifieri qegħdin jikkomunikaw sewwa dawn sewwa. Dak huwa l-mod ta' kif il-lingwa tista' ttik il-mekkaniżmu biex toħloq il-kliem. Għaliex hija kera li għadunna tivvintax, x'ma tivvintax pereżempju, x'ma jekk ma tivvintax tibqa' bil-kliem għadik, jiġifieri kull ħaġa ġdida hi bl-Ingliż, allura se tiġi. Sewwa imma eh, xi ħadd ivvinta l-kelma, sewwa fl-Ingliż ukoll. U jekk aħna ma nistgħux ma ikunha lingwa li ma nistgħux noħolqu l-kliem biha, qabel qabel kollox kien ikun hawn, eh, jinnaf pereżempju Xi ħadd kien għamel biċċa mekkaniżmu biex jaqla' l-imħarr biha u qalilha qalliha. Veru, dak iż-żmien forsi llum forsi tinstema' kerha qalliha, imma sabilha kelma m'hemmx dubju tista'. Jiġifieri inti tinopen tista' tkun fettieħa wkoll pereżempju, jiġifieri ngħidu aħna kont qed inkellem waħda li kienet tagħmel l-irkotta u di kellha ħarrieka. pereżempju, il-ħarrieka kienet qisha xkupa tal-qasab biex hi tħarrek l-irkotta, le? Jiġifieri, illum jekk biex dik li tqalleb il-bajd m'għandniex aħna, ma nafux ngħidu, dak kieku ħarrieka, hux? Qed tħarrek, qed tħarrikha l-biċċa. Ħarrieka sabiħa, tajba kieku. Ngħidu miċbħa, pereżempju, b'xorti tajba din reġgħet daħlet, imma ma nafux il-kelma minn fejn ġejja, proprja l-kelma ġebħa kienet il-kelma proprja għal beehive, sewwa għaliex meta jgħid qolla tan-naħal, il-qolla hija qolla, huwa tip ta' kontenitur tal-fuħħar, u kaxxa hija kaxxa, l-qolla saret kaxxa issa, sewwa. Imma proprja, jekk tmur lura fid-dlamijiet tal-lingwa, sewwa, ġebħa kienet il-kelma għal beehive, u miċbħa hi fejn ikun hemm ħafna ġebħiet. Issa llum b'xorta tajba l-kelma miċbħa reġgħet ġiet qed tintuża somma, però ma nafux minn fejn ġejja laqqas, ġifieri, u mbagħad għalu xi imġiebaħ, ġifieri, eh, qed tifhem, ġifieri tlifna kollox aħna, jekk aħna rridu l-ġid tal-Malti, ma jistax nkunu kuntenti biss li għandna l-poeżiji u d-dizzjonarji, ma rrid ikollna mekkaniżmu lingwistiku li tina ta' xogħol kollu li qegħdin ngħidu ġifieri.
Taħseb li għad hemm ħafna terminoloġija x'tinġabar f'dan il-qasam? Eh,
li kieku naħseb li għad hemm ħafna, qiegħed naħdem fuq dak l-oqsma biex niġborhom, jiġifieri, jien naħseb li għad hemm ħafna terminoloġija fuq dawk l-isnajja' li spiċċaw u skadew, imma l-importanti li nħoss jien huwa li t-terminoloġija li kienet hemm u li għad għandna bżonnha llum, u hemm ħafna minnhom dawn, jiġifieri, jekk id-dgħajjes tal-Latini ta' Għawdex ngħidu aħna spiċċaw, Imma kellhom ħafna terminoloġija dak iż-żmien. Ifisser li aħna jekk aħna issa għandna ħafna jottijiet u ħafna li għandhom boat, sewwa, jagħru każa kbira hekk, jekk dawn ma jafux it-terminoloġija li kienet qed hemm. Mela f'dak il-każ jekk inti tiġbor it-terminoloġija tad-dgħajjes tal-Latin jew tal-industrija tal-baħar, mhux qed tiġborhom biex inti ssalva xi sena antika imma biex tgħin il-Malti llum. Sewwa? U ġifieri dan urġentement nista' nista' nsemmih għax nixtieq naqralu l-kappell, ġifieri ħareġ ktieb bit-termini marittimi, sewwa illi se jagħmel ehm, ġid kbir lill-lingwa. U appuntu għalhekk, sewwa ġifieri daw dawn il-daxxol isir mhux biex noqgħdu nitkellmu fuq l-antik biex imma biex nagħmlu ġid għal Malti llum. Sewa, issa, meta ħriġt il-ktieb l-ewwel wieħed jiena kont ħsibt Waqaft, u qgħadt naħseb m'hawnx iktar, u ħriġt dak. U mbagħad, mbagħad ftit wara ġbart tagħrif ieħor sew għalkemm it-tieni wieħed. Issa, hemm biżżejjed għat-tielet wieħed? Ma nafx, imma bħalissa ngħidu aħna fuq il, fuq, għaddej bi proċess bl-għajnuna ta' xi nies, biex anki ħafna kliem li deher fuq kalendarji tal-bdiewa l-antiki, nieħdu kemm jista', nagħżlu kemm nistgħu minnu biex inkunu nistgħu nitkellmu fuq l-ambjent illum, sewwa? Jiġifieri da fil-kotba tiegħi għandi xi ħaġa fuq il-biedja, imma qegħdin fi stat fejn nistgħu xorta ngħasru iktar terminoloġija biex napplikawha għaż-żminijiet tal-lum. Imma dak il-ħsieb mhux biex noqogħdu ngħidu n-nanna x'kienet tagħmel, sewwa? imma biex ngħixu llum u biex ngħinu l-lingwa llum biex taħdem illum, biex titkellem illum. U rridu niġbruha ma' in-nies komuni għax ħafna drabi klieb li aħna, in-nies tal-iskola, abbandunaw l-affarijiet. Kif jirnexxilek tiġbor dan il-materjal orali hekk minn fomm il-poplu? Kif ikun il-proċess? Il-proċess hu li trid tiltaqa' man-nies. Sewwa, m'hemmx tagħmel, jiġifieri jekk dak jekk inti tiltaqa' ma' xi ħadd u tgħidilhom li qed qed tfittex fuq tali suġġett ngħidu aħna, jew ikun jaf hu jew hi u u jkellmuk huma. Jew kellha jgħidulek naf wieħed hemmhekk jew naf l-oħra hemmhekk, sewwa. Imma li nixtieq nenfasizza jien huwa dan, illi Qabel ma jiena nippreżenta ruħi biex immur nitkellem man-nies, irrid nipprepara ruħi jien l-ewwel fuq is-suġġett sewwa. Dan huwa żball jidhirli li għamluh ħafna riċerkaturi ġodda sewwa. Inti ma tistax iġġib xi ħadd fuq it-telviżjoni, pereżempju, ma taf xejn fuq is-suġġett u titfagħlu microphone ma' ħalqu Sewwa, u tippretendi li dan għandu jtik tagħrif interessanti. Jiġifieri, biex inti mhux biss issaqsi l-mistoqsija intelliġenti, imma biex tkun kapaċi wkoll tirranġa t-tagħrif li jgħid. Għax ejja ngħiduha kif inhi, ħafna drabi dawn ma jkunux nies ta' skola kbira, ħafna drabi, sewwa, inti trid tirranġa dak li mingħajr ma ħadd Jakkużani m'għandi l-ebda ndiema din li qed nivvinta xi ħaġa. Imma minn dak it-tagħrif jien irrid norganizzah għax hekk għamel ħaddieħor f'lingwi oħra meta meta kitbu fuq is-snajja' fuq il-suġġetti anki tal-iskola eċċetera xi ħadd organizza l-kliem sewwa. Meta xi ħadd kiteb il-ktieb tal-qwiebel pereżempju kitbu bħala tabib Hu, sewwa, ġifieri ħa, jaf x'kien it-terminoloġija tan-nies u l-qwiebel ta' dak iż-żmien, imma seta' jikteb li kiteb għax jaf ukoll il-ħaġa medika u jekk jiġifieri n-nies kienu jgħidu ċuċata, nittama li ma rrepetix iċ-ċuċata biex ħadd ma jgħidlu qed tivvinta, sewwa, imma rranġa fuq li hemm it-tajjeb biex ikun jista' jista' jagħti s-servizz lill-ilsien Malti. Tinsiex, dan huwa mhux folklor biss biex nieħdu gost nisimgħu l-istejjer tan-nanniet, imma huwa xogħol lingwistiku li l-Malti għandu bżonnu bħala lingwa. Sewwa? Mela, jiena irrid immur inkellem in-nies. Imma xogħol importanti wkoll hu li nara x'hemm diġà ppubblikat.
Tqabbel dak li jgħidulek li jgħidlek il-poplu ma' dak li hemm fil-kotba. Eh, ma' dak li hemm fil-kotba, biex jiena inkun naf, u kotba u s-suġġett mhux biss Malti, għalkemm l-aktar Malti nroti, imma anki fuq is-suġġett x'jgħidu pajjiżi oħra. Sewwa? Ngħidu aħna, jien naf, inti tkellem xi nies, ħafna nies, pereżempju, li jafu xi ħaġa fuq il-Ħarrub, Imma l-ħaruf Malti, speċjalment fil-kuntest tagħhom, ma kienx jitkabbar fuq skala industrijali. Allura huma dawk li kienu jkabbru l-ħaruf fuq skala daqsxejn waħda industrijali li jifhmu sewwa fuq is-suġġett. Sewwa? Mela jekk xi ħadd jgħidlek jgħidlek dari, kienu jaqtgħu l-inwar tal-bagħal. u jdendluhom fuq mal-ħarrub. Ħafna drabi da ma jkunx jista' jagħmel iktar sens minn dak li qallek għax dak li jaf hu. Imma inti biex jekk tkun taf fil-biċċa kif inhi, tkun taf li l-bagħal li qed jgħid huwa s-siġra tal-ħarrub raġel, għax hekk jgħidulha, jgħidulha bagħal, sewwa. L-inwar huma l-fjuri nġi, irġiel, mela puntu dak kien illi jsib siġra tal-ħarrub raġel, jaqtagħlha l-friegħi li jkollhom l-inwar, il-fjuri, irġiel, u jdendilhom ma' siġra mara. Sewwa? Issa dan ħafna drabi ssir tafu inti għax għax taf li industrialment li jagħmlu min ikabbar il-ħaruf fil-kobor u li jħawru raġel fin-nofs, bagħal fin-nofs, u jdawruh bin-nisa, sewa biex l-insetti jduru. Raġel ieħor imdawwar bin-nisa. Issa Malta aħna dak li jkun ħawwel ħarruba u ħawwilha fl-agħar biċ-ċagħart li kellu sewa m'hemmx x'jindu sew ħarruba. Allura dan it-tagħrif ħafna drabi jintilef, imma dan issib xi ħadd li jafu. U kieku inti ma tkunx taf is-sitwazzjoni kif inhi, ma tkunx tista' li tieħu li tista', għax kulma tisma' inti l-inwar tal-bal. U ma ma tistax tagħmel sens minnha għax taħseb li xi kelma kerha jew bal u x'inhu, tifhem ġifieri tifhem xi rrid ngħid li inti trid tkun informat int biex biex tirranġa it-tagħrif li li hemm. Ekku.
Inti wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Għaqda Maltija tal-Folklor. Tista' tagħtini aktar dettalji dwar is-sehem tiegħek f'dan il-qasam? Ekku.
L-Għaqda Maltija tal-Folklor twaqqfet fi żminijiet oħra, sewwa meta l-Maltin kienu qegħdin imexxu lilhom infushom għall-ewwel darba, insomma, u kien hemm il-bżonn ta' ħafna xogħol biex biex tkun taf il-verità, l-għaqda twaqqfet fil-bidu biex torganizza daqsxejn aħjar il-festa tal-Imnarja. Għax fil-festa tal-Imnarja tradizzjonalment kien ikun hemm ħafna għana, u kienu jgħidu li l-għannejja jiġġieldu. Allura inħoloq kumitat biex jorganizzaw daqsxejn għax dissa tkun tiġi fuq ir-rediffusion jew jirrekordjaw insomma ġifieri biex biex jirranġaw. Issa illum u mbagħad minn hemm il-biċċa evolviet. Saret għaqda li tiġbor mhux biss tgħin fl-għana ma imma f'kollox sewwa. Issa għal ħafna ħafna żmien Kienet qed tagħmel xogħol validu ħafna għax kien hemm ngħidu aħna r-rediffusion sewwa ma kien hemm xejn iktar u kienu jmorru ħafna nies mill-għaqda u jagħtu t-tagħrif u jiġbru t-tagħrif li hemm bżonn għax kien hemm ħafna xogħol li għadu ma sarx sewwa. Issa illum f'dak li huma l-organizzar ta' attivitajiet kulturali, il-Gvern u ilu għal ħafna snin għandu nies impjegati apposta li jorganizzaw l-attivitajiet sewwa l-festi nazzjonali eċċetera. F'dak li huma taħtidiet pubbliċi hawn ħafna. ukoll ħafna sorsi u wirjiet hawn ukoll kemm trid u trid l-għajnuna kbira tal-Gvern, bir-riżorsi tal-Gvern biex tagħmel il-wirjiet. Allura, allura illum l-għaqda tal-folklor xorta għadha teżisti, sewwa, teżisti l-aktar għaliex noħorġu perjodiku jismu l-Imnara. Jiena m'għandi l-ebda indiema illi l-aqwa xogħol li qed tagħmel l-għaqda bħalissa huwa li toħroġ l-Imnara għaliex Frankament jiena rrabjat daqsxejn illi min irid jikteb bil-Malti fuq suġġetti li jagħmlu li mhumiex poeżija u letteratura ma tantx għandu fejn. Sewwa? Allura kull perjodiku li hawn illi jagħti post fis-suq biex min irid jikteb bil-Malti fuq suġġett interessanti jkun jista' jikteb tajjeb bil-Malti, jien naħseb li huwa xogħol importanti ħafna. Issa, li, li ġara, ehm, għax minbarra li segretarju jiena wkoll l-editur ta' l-imlara, sewa. Li ġara ehm, minn kemm ilha l-biċċa li għaddiet f'idejja, ma l- il- il- il-proċess kien beda qabel ukoll, mhux ma- illi, illi aħna ippruvajna ħafna illi s-suġġetti li jidhru fuq l-imnara ma jkunx is-soltu tradizzjonali, jiġifieri dak li jkun ma jibqax jassumi li l-folklor huwa biss il-qubbajt, l-għonnella, it-tieġ antik, sewwa. Imma l-folklor issa huwa l-istorja soċjali kollha. Li ngħixu kważi kuljum. Kuljum. Allura li jiġi li jlumuni wkoll, jgħiduli imma da x'differenza hemm bejn storja u folklor? Ma tantx hemm differenza. L-istorja, sewwa, ħafna drabi kienet magħrufa snin ilu u issa nbidlet din, li kienet tgħid biss fuq x'għamlu l-ammiralli u l-ġenerali u l-prim ministri u s-slaten u r-rejiet sewwa u dal-aħħar snin resqu iktar lejn in-nies sewwa li jistudjaw l-ekonomija eċċetera eċċetera. Mela il-folklor huwa dak sewwa jiġifieri huwa l-istorja tan-nies komuni sewwa ngħidu aħna meta kont tifel jien dak li kien jagħmel il-furnar Ma tantx kont se ssibu malajr fl-Imnara, per eżempju, għax dak żmien kien hawn il-furnar u kulħadd kien jagħmel l-istess ħaġa. Imma issa fi żmieni dak il-furnar spiċċa, sewwa. U sar folklor. U sar folklor. Imma dak fi żmienu kien kien ħajja soċjali, kien storja wkoll, hu ġifieri. Issa jekk aħna bil-proċess modern insejna il-proċess naturali ta' kif tagħmel il-ħobż. Issa, mhux biss huwa importanti li niftakru l-bieraħ x'kien isir, imma li nerġgħu nirbħu sewwa. Ngħidu aħna llum, jiena fil-fehma tiegħi il-ħobż tal-Malti spiċċa, pereżempju, issa ġibt dan l-eżempju. Għaliex? Għax ħobż hawn kemm trid fid-dinja, sewwa ġifieri kollu magħmul mid-dqiq, ilma u melħ u x'iktar. U l-ħmira, il-ħmira tagħmel ħobż, sewwa. Issa jekk minn dak kollu li għedha kollox ikun ta' barra, Il-ħobż tal-Malti kien ħobż tal-Malti għaliex mhux bilfors li d-dqiq kien ikun ta' Malta, imma għall-inqas li nħema ġo forn magħmul miċ-ċangatura tal-ġebla tar-ratba. U l-ħmira, li toħroġ mit-tinsiela, kienet iffermentat f'Malta. Illum m'għadux il-każ għax minn meta vvintaw il-baker's yeast, sewwa, jiġifieri issa qed tgħid 90 sena ilu jew anke mitt sena, f'Malta jista' jitfgħulek pakkett Baker's Yeast fil-proċess u dak jaqleb, jirbaħ, kull proċess ieħor ta' qabel. Issa, il-verità hi li fid-dinja kollha ċivilizzata, in-nies għadhom jagħmlu dak li huwa sourdough, li jgħidulu. Sourdough bread, ħobż magħmul id-dar, bis-sistema l-antika, li tagħmel anki l-ħmira inti, Issa, il-ħmira tant hija importanti li l-Amerikani, ngħidu aħna, għandhom tip ta' sourdough jismu San Francisco sourdough, sewa? Dan huwa ippatent-ippatent-tjat, ħa nuża dik il-kelma Maltija, jiġifieri, l-Amerikani ta' California jgħidulek, inti ma tistax tagħmel California sourdough għax dak biex tagħmlu irid ikollok il-ħmira li magħmula mil-lactobaċilli tal-California. Għax hekk hi, u fil-fatt min jifhem fil-ħobż jaf. illi jekk inti tagħmel il-ħmira l-Għarabija Sawdija jew il-Ġermanja, it-tessut tal-ħobż huwa differenti, sewwa? Għalhekk dak huwa dak huwa pejt inti għad. Issa, il-ħobż tal-Malti fejn qiegħed issa? Jekk isir forn tal-landa bil-pitrolju, sewwa bil-ħmira ta' barra u bid-dqiq ta' barra, jiġifieri ma nafx x'jista' jkun, jiġifieri jekk dan dejjem biex nieħdu l-eżempju ta' l-validità tat-tagħrif. Jiġifieri jekk inti titmur tiġbor it-tagħrif ta' x'kien isir fil-forn dari, mhux biex tgħid illi Mattew miskien kien jagħmel hekk, imma biex għax inti għandek issa bżonn terġa' tirkupra t-tagħrif. Ħalli forsi xi ħadd f'Malta jkun jaf kif jagħm jibda l-ħobż mill-bidu, pereżempju. Mhux bilfors tmur għand tal-ħanut biex tixtri l-ħmira ta' barra. Jiġifieri qed tifhem x'qed ngħid, jiġifieri Jekk wieħed iħares lil folklor biex bħala reġistru ta' x'kien hemm fl-antiku joqgħod jilbes il-kostumi tal-bieraħ, ġifieri dak għandha l-validità u jinqiegħed fl-għaqda tal-folklor sewwa ġifieri għandu l-validità tiegħu. Imma jkun ħażin jekk aħna naħsbu li s'hemmhekk tasal biss il-biċċa sewwa. Is-siwi ta' dan l-eżerċizzju huwa li t-tagħrif għandna bżonnu llum għax mingħajru nkunu neqsin. sewwa, jew kellha mingħajru jkollna bilfors nikkupjaw lil ħaddieħor u ma jkunx tagħna, ikun għandha u t-trumbetta ta' ħaddieħor. U meta nikkupjaw it-trumbetta ta' ħaddieħor ngħidu għax tagħna m'għandux u mhux tajjeb u din il-kelma m'għandniex u ma tistax tagħmel xejn u meta jiġifieri u nibqgħu sejrin hekk u nitilfu l-ħila ta' l-artikolazzjoni li nitkellmu bil-Malti. Hekk jidhirli jiena, sewwa. Liema qasam mit-tradizzjoni orali taħseb li hemm bżonn aktar ta' riċerka?
Nerġa' ngħid, jiġifieri huma dawk l-aspetti tal-ħajja li għalkemm id-dinja inbidlet, xorta għadna naħdmu fihom illum, sewwa, u dawn tiskanta kemm hemm minnhom, sewwa diġà semmejna ħafna aħna, jiġifieri jekk tieħu x-xogħol tal-bidwi, ix-xogħol tal-bidwi għax in-nies għadhom iridu jieklu, xogħol sewwa. Imma llum l-ambjent sar importanti, għedniha, ġifieri sewwa. Mela x'semmejniha? Semmejna għad-dgħajjes tal-Latini, llum għadhom ibaħħru n-nies, mhux hekk? Najdu aħna l-għamil tal-ħobs, sewa ġifiri, għattifem ġifiri, kull ħaġa li tmiss mal-ħajja, peress li tradizjoni orali i parti mill-ħajja u komuni, kull ħaġa li tmiss mal-ħajja u komuni, hija valida. Per eżempju, tara ġifiri, ma li taħseb fuqa, iġu ħafna ħsibiet, najdu aħna il-festi, Il-festi kien hemm l-armar tal-festi ngħidu aħna li kellu terminoloġija sħiħa, sewa. Jekk it-tfal tal-lum jitilfuha din, inkunu tlifna wkoll xorta xi ħaġa, jiġifieri li m'għandniex il-ħila li nesprimu ruħna anki f'dak l-armar. Issa xi armar spiċċa u ġie ieħor u billi nirreġistraw l-antik ma jimpurtax imma inqas inkomplu bit-terminoloġija tal-bieraħ, sewa. Mhux il-ħin kollu nitilfu l-artikolazzjoni tagħna li ma jkollniex il-kliem biex biex nitkellmu, jiġifieri kull ħaġa fil-qasam orali li għandha x'taqsam mal-ħajja tal-lum hija valida. U l-ħajja tal-lum hija l-ħajja normali ta' dak li jkun. Sewwa, jiġifieri kull ħaġa li għandu x'taqsam mal-ħajja normali, jekk huwa riċettat isir, ma jiġifieri x'semmi. Imma jiena ma semmejtlekx ngħidu aħna, jien naf l-enerġija nukleari, għax naċċetta li forsi l-enerġija nukleari se nbatu daqsxejn biex nesprimu jkollna papers bil-Malti, pereżempju, imma ifhimni, mhux biss il-Malti, anki bil-Grieg, sewwa, jew bl-Ispanjol illum ngħidu aħna jew jew jew kellha bil-Bulgaru, tifhem? Imma ħadd ma jgħid illi dawn il-lingwi mhumiex mhumiex validi għax ma tistax tikteb fuq fuq l-enerġija atomika bihom, sewwa, jiġifieri xorta hemm hemm il-validità tal-lingwa nattiva tiegħek.